Бер иләнгәш кешене бәхетсез итәргә тиеш түгел кеше.
Адәм белән һава тапшыруында Татарстанның халык, Россиянең ат казынган артисты Наил Шәйхетдинов гаиләсе. Җәйнең матурлыгы күңелләргә күчә. Бүген без бакчада сөйләшергә булдык, чөнки нинди генә затлы фатирлар да табигатьнең матурлыгын алыштыра алмый. Наил абый, дачагыз бигрәк матур җиргә урнашкан, кайсыгыз карый бу дачаны? Менә без бөтен гаиләбез белән карыйбыз. Бөтен Тинчурин театры беләнме? Сезнең барыгызның да монда түгелме соң? Безнең Тинчурин театрының монда күп артистларның бакчасы шушында. Шушындый матур урын бу. Моны килгән кешеләр әйтәләр, Кырым белән бер дәрәҗәдә дип әйтәләр. Кырымнан әйбәтрәк.
Монда бит үзебезнең табигать. Шулай инде.
Наил абый, монда сыерлар да йөри, сезнең дә сыерларыгыз юктыр бит? Юк, Аллага шөкер, ансын ук карарлыга вакыт юк бит. Үстерерик тә. Сыерларның файдасы күп инде шулай да. Әйе, былай да аларның файдасы бик күп. Шулай да менә Казанда яшәгәндә рәхәтрәкме, дачадамы? Дачада эш тә күптер инде ансы. Өйдә дә инде рәхәт, монда да рәхәт. Монда килгәч кайтасы килми, килгәнче киләсе килми. Ничектер, монда килгәч бер дә кайтасы килми. Наил абый, шулай да үзегезнең дачагызны кайсыгыз күбрәк карый, хатыныгызмы, сезме?
Хатыным күбрәк карыйдыр дип әйтәм мин. Ну, авыррак эшләрне мин эшлим инде. Ну, калган вак-төякләрне бөтенесен ул эшли. Җәй буе монда ятасызмы? И кызым да эшләшә. Хәзер оногым эшләшә башлады инде. Инде оныгыгыз да эшләшә дип әйтмәкче генә идем. Наил абый, шулай да Казанда рәхәтрәкме, дачадамы?
Казанда рәхәтрәкме дип бервакытны Шәүкәт абыйдан сораганнар. Кая ни нишләп бакчадан кайтасың дигәннәрдә, Казанга ял итәргә кайтам әле дип әйтте ди. Ну, монда килгәч моннан кайтасы килми. Менә шунысын хатыным да әйтә, балалар да әйтә. Әй, тагы да әзрәк ябылсак, калыр идек, ди. Нигә шулай икән, Наил абый? Без бит инде табигатьтә үскән балалар. Мин менә унынчыны бетергәнче авылда үскән. Аннан соң ике ел колхозда эшләдем. Безнең өчен таш матурлык юк инде ул. Юк, юк, миңа шуңа күрә агачтан салдым, диде дә беренче катында, икенче катында. Үзегез салдыгыз, әйме, Наил абый?
Үзем диеп инде туганнар булыштылар.

Давати. Аң давати да татарча түгел инде ул. Давайте, давайте дигән сүз.
Менә карап торам, сез уйнаган рольләр барысында да сез менә уйнаган рольләрегезнең барысында да шундый шук образда сез. Шук бабай образында. Тормышта да мондый сыйфатлар бармы?
Тормышта да мин яшьтән кеше килдереп Менә мәктәптә укыганда, минем бер көнне газетка язганнар әле. Мәктәптә укыганда мин класста шыпырт кына балаларны көлдерә идем. Укытучылар бит инде ачуланырга тиешләр хәзер. Ник алай итәсең дип. Ну син ана ел ачуланып та булмый бит ичмаса дип ошалар инде. Син ачуланып та булмый. Аннан үзләре дә кушылып калалар инде. Мин шаян кеше тормышта булай идем. Хәзер алай ук түгелдер инде, белмим.
Наил абый, менә сез әйттегез, мин кечкенә чагында ук шулай балаларны көлдерә идем дип. Мин инде сорамакчы идем, артист булып туалар микән ул? Әллә артист булып укып, артистка әйләнәләр микән дип? Юк, артист булып туалар. Ә укып, белем алып, аны шлифовать итәргә дигән.
Артист иратка хатын-кызлар бик еш гашык булалар. Наил абый артынан чабучы кызлар да булгандыр? Булгандыр инде, күп булды. Менә ничегрәк карадыгыз сез аларга? Ну, еш вакытта ничектер аның йөргән кызлары бар ие бит инде монда. Әниләр әйтәләр ие, кызым ничегрәк дип. Ну, мин әнигә бер нәрсә дә сөйләмим, теге белгәннәремә дә инде. Кешеләр бит Котырта, төрле кешеләр бар бит. Юрий дә сөйлиләр. Йә, йә, юрий сөйләүче булды, андыйлар да бик күп булды. Ә безнең Наил ул андый, ми андый, ни повод бирмәде ул миңа андый теге нитә торган инде, борчыла торган.
Без бу дөньяга Рәхәт күрмәдек инде карчык. Әмма теге дөньяда рәхәт яшәрбез.
Каян беләсең, бәлки без җомакка эләкмәбез.
Эләгәбез, эләгәбез. Син башта үзеңә кара да, аннан миңа кара. Һәр көнне мин сиңа карап түзәм, син миңа карап түзәсең. Һә, кем дә кем түзә шул оҗмахка ләгә.
Хатынның кем икәнен беләсең килсә, иренә кара. Ә инде иренең нинди икәнен беләсең килсә, хатынына кара, диләр. Халык әйтсә, хак әйтә. Наил абый, дөресен әйткән чагында менә хатыныгызны күргәч тә бик шаккаттым. Бигрәкләр дә яшь күренә, чыннан да, беренче хатыныгызмы соң? Беренче хатыным, мин үзем 31 гә җитеп кенә өйләндем. Ул миннән 11 яшькә яшь. Аннан соң ир-ат әйбәт булгач, хатын яшь күренә ул. Сез үзегезне шулай әйбәт дисез инде, әйеме, Наил абый?
Ансын хатыннан сорарсыз инде. Ә сез ничек уйлыйсыз соң? Мин үземчә, мин хатыныма хилафлык китергәнем юк. Сез шул дәрәҗәдә яшь күренәсез. Бу ирең шулай әйбәт булганнанмы? Ирем әйбәт булганга.
Әллә үзегезне үзегез шулай караганганмы? Ничегрәк бу? Карау.
Ирем әйбәт, Аллага шөкер, бер сүз әйтә алмыйм. Акча алсак, акчаны кайтарып бирә ул миңа. И, кайтарып бирсә, бетте дисәм, ярар, бетсә, исәнлек кирәк, ди. Нишләп бетте дип сораганы юк аның миннән акчаны. Димәк, сез юкка барырга туздырмыйсыз, шуңа күрә сораганы юктыр аның. Бергә инде киңәшеп эшлибез бөтен эшне дә. Әйбер алсак та, үзеңә нәрсә ошый, шуны ал, ди ул. Миңа бу кирәк дисә, без аны чыгабыз да икәү алабыз. Миңнегөл апа, әйбәт ир нинди була ул? Әйбәт ир Наил төсле була. Кил әле, утыр әле.
Килмим әле. Ә бу. Былай итеп чакыргач, былай итеп. Ничек килмисең инде? Нәрсә? Эшне эшләрбез ансы. Эштән курыккан юк. Иң башта үзебезнең эшләрне җайлыйк әле. Ай Алла. Нинди үзебезнең эшләр тагын? Соң лишний эшләр. Син дә ялгыз. Мин дә ялгыз. Мин нишләп ялгыз булыйм инде, Гайфи абзый? Бу йортта үзеңне ялгыз дип уйламыйсың, Аллага шөкер, монда бит коллектив. Эй, беләм мин ул коллектив дигән нәрсәне. Сарык көтүе кебек инде. Эй, мыскыл итмә, мыскыл. Җанга якын дус кирәк. Җанга, йөрәккә кашың карай, кашың карай, ник буядың кашыңны? Аш та ашамыйм, чәй дә эчмим, дивана иттең башымны.
Наилә абый, ул инде артист кешегә сәхнәдә бик күп тапкырлар мәхәббәт аңлатырга туры килә, сәхнәдә, рольдә. Әйе.
Шушы сәхнәдә уйнап Мәхәббәт аңлату тормышта да ярдәм иттеме? Әйтик, хатыныгызга мәхәббәт аңлаткан чагында, җөмләләрне сайлап торасы юк бит инде, ятланган бит инде. Юк, юк, ул бит һәрбер кешегә аерым әйтелә торган сүзләр була. Бөтен кешегә бер төсле сүз сөйләп булмый. Ул аннан соң өйрәнгәнне сөйләгәч, ул аннан соң мәхәббәт булмый инде. Күңелеңдәгене сөйләргә кирәк. Шулай да яратам дигән сүзләрне еш әйткәнегез бармы?
Мин яратам дигән сүзне, яратам дигән сүзне вообще әйткәнем юк. Бөтенләй әйткәнегез юк? Юк, яратам дип әйтеп.
Ничек яратам дип әйтәсең инде кешегә, яраткан кешеңә? Аны үзе белергә тиеш, күңеле белән сөйләргә тиеш. Хәзер инде сезнең хатыныгызга бер тапкыр да яратам дигәнегез юкмыни?
Юк, әйткәнем юк, нишләп әйтим инде мин аңа яратам дип. Ул минем хатыным белән бергә тора мин. Соң алайсаң өйләнешкәнче дип әйтик инде. Ә өйләнешкәнче без аның белән ике көн танышып, өч көн генә танышып өйләнештек. Танышып дим инде ул үзебезнең авылны колгач мин аны беләдер идем. Ну аның кем кыз икәнен беләдер идем. Ничек шулай? Гаиләдән икәнен беләдер идем. Шуңа күрә миңа аны очрады. Миңа өйләнергә вакыт җиткән иде, 31 тугач. Бүтән. Аңа кияүгә чыгарга иртәрәк түгел инсең әле. Юк, аңа да 19 булган бит инде, миңа 31 булган. Элек 19 яшь күп саналадыр инде, зур саналадыр инде. Нормально.
Менә сез Ике-өч көн генә йөреп өйләнешкәнсез. Әйе, өч көн эчендә кияүгә чыктым мин. Ничек шулай тиз кияүгә чыгарга булдыгыз әле сез? Ошаган инде, значит. Менә мин әтиләр белән әнинең дә әйтешкәннән ишеткәнем юк, яратам, яратам дип. Ә алар кебек яратышып торган кешене мин белмим. Алар самауыр артында утырга чукыр, чукыр, чукыр, чукыр, чукыр, өчәр сәгать сөйләшеп утыралар. Менә ничек инде алар яратышмаган дип уйлыйсың аларны. Әллә нинди сүзләр табып сөйләшеп утыралар. Ул бит яратышу яратам дип әйтүдән тормый. Үзеңне үзең аның белән менә яхшы мөгалләмәдә булып аның гел күрәсе килеп тору. Әйе, гел күрәсе килеп тору. Теге мәхәббәт нәрсә дип әйтәләрсең әле. Иртә белән эшкә барасы килеп тору, кичкырын өйгә кайтасы килеп тору дип. әйтәләр безгә әле. Бу сүзләр сезгә туры киләме, Снель абый? Килә, Аллаһ шөкер. Эшкә дә барасым килә, игә дә кайтасым бик килә. Менә мин өч көндә чыктым Наилга, мин аны яратырга өлгермәгәнсездер дә әле, гашык булырга. Гашык булырга өлгердем, и мин аны яраттым, ничектер сразу өч көннән соң китте, 40 көнгә. Мин аны көттем. Ул мин аны мәхәббәт дип аңлыйм, потому что Көттем, аннан мине кайтып алды ул, мине котырттылар, кайтып алмас, аның хатыны бар дип. Ну, мин көләем тоже, аның ике энесе бар, икесе алыр, ике энесенең берсе алыр әле дип.
Шундый яшь кызны тормышка өйрәтү авыр булмадымы соң?
Авыл балалары алар тормышка Без менә мин беренче класста укыганда уже безнең урман ерак түгел, бер генә километр кечкенә уфаллы арбасы белән үзем кисеп, үзем утын таш итергән кешеем. Ул аларны да яшьтән сыер савырга өйрәтеп, бәрәңге казырга өйрәтеп, бәрәңге кырырга өйрәтеп, идән юарга, тәрәз юарга, бөтен нәрсәне юарга өйрәтеп үстерә. Аларны Без авыл балалары шулай инде. Авыл баласының хәзер генә ул китте.
Ялкаулык. Әй, ялкаулык.
Ипи алып керсә, о, кибеттән ипи алып керә алса, анда зур эшләгән кеше шикелле. Минем яныма
барырга буламы? Дөньяда мөмкин булмаган эш буламыни? Коелуда катна, син минем батыр Гөлбану түгелмесең? Соң, синең өстеңдә шундый киемнәр. Киемгә карама, син үземә кара. Монда шундый киемле җарияләр. Син мине аерырсың инде. Мин сине үз гомеремдә дивана дип күп рәнҗеттем. Син мине гафу ит инде, Насыйпкин! Әй, элек мин дивана идем, хәзер син дивана.
Насыйпкин! Алай булгач, син мине аермыйсыңмы, Насыйпкин?

Бөтендөнья татар конгрессы кан кардәшләребез милләттәшләребезне Бөек Каланың 1000 еллык юбилее белән котлый. 29 август көнне Казан милли мәдәният үзәге каршындагы мәйданда 18 сәгатьтән 19 га хәтле 1000 яшәр Казан дип исемләнгән театральләштерелгән кичә, ә 19 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр бөтен дөньяга сибелгән татар талантлары катнашында зур концерт узачак.

Тысячелетие Казани.
Хөрмәтле дуслар, Алтынчәч сәхнәсе җәй буе дәвам итәчәк, киләсе тапшыруда Казан музыка училищесы һәм аның җырчылары Дамир Закиров, Ирина Иванова, Юлия Мазурова һәм шагыйрь Нияз Акмал.

Ниндидер бер роль халыкка таныта бит инде. Әйтик, менә Шәүкәт абыйны инде Әлмәндәр бабай ди бөтен кеше. Равил Шәрәфиевны, ачуланмасын инде, бөтен кеше Әҗәл ди. Әҗәл ди, әйе. Ничек уйлыйсыз, менә сезнеке кайсы? Миңа калса, Хуҗа Насретдин кебек. Үзегезгә ничек тоела? Мин аңа кадәр дә рольләрем булды. Ул вакытта әле теге ниләр алучы нәрсә алалар әле. Язу. Автографлар. Автограф алдыралар бит инде. Алалари базарларда менә мин Актәбе Каратау бәнүнәгач мин бер минең Туфан Миңнуллинның аннан хуҗаны сыптыйм да бик танып Хәзер менә Гайфи бабайны урамда очрап әйтәләр инде, җидешәр мәртә карадым малай, ну малай дигән булалар инде. Мин үзем алай ук ди алмыйм, ике тапкыр карадым, бик ошады. Миңа гына шулай тоеламы соң ул, миңа калса, сез гел шушындый шаян рольләрдә уйнадыгыз кебек. Җитди рольләрегез? Юк, мин бер кызлар көчләп йөри торган бер рус офицерын уйнаган идем. Мине урамда тотып, Наил, уйнама, уйнама мондый рольне диеп, уйнама мондый сиңа ярамый, килешми диеп, бик кабахат булып күренәсең диеп, андый уйнама диеп ыршалар иде.
Шулай да андый рольне тудыру авыр булмадымы соң?
Ул, менә әйтәләр, шаян рольләрне уйный алган актер күп, бик күп рольне уйный ала дип. Шаян рольләрне уйнавы, комический рольләрне уйнавы авыррак диләр. Наил абый, шулай да халык бит ул күнеккән була. Әйтик, сез җитди роль белән чыкканнан соң, тамашачы көлергә сәбәп кенә эзләп тора бит. Сәбәп эзләсә дә, аннан соң ул бөтенләй отвращениеләр туа аның кешегә карата. Ул Андый иттереп уйный алгач инде ул көлми аннан соң. Найра абый, шулай да андый тискәре рольләр уйныйсы килмидер, әйме?
Юк, рольләрнең мин бит артист, рольләрнең төрлесен уйнап карарга. Ну, халык дигән әйбер бар инде. Аны әйтәм бит, халык әйтәдер, уйнама дип мондыйны дип.

Тиз генә күздән табып килгән. Бар әле, тиз бул әле. Тиз бул әле. Тиз бул әле.
Төн уртасында нәрсәгә кирәк булды сиңа күзлек, ә? Әй, бик матур төш күреп ятадыр ем. Байруларын күреп бетереп булмый күздексез.
Әни, әгәр дә әти кызыбрак китсә, ул әзрәк басыла. Әгәр дә әни кызурак китсә, безнең әти басыла белә. Шуңа күрә алар бер-берсе белән бер-берсен тулылаталар дип уйлыйм мин. Миңнегөл апа, ә менә сез әйтегез, мин бераз усалрак дип, Наилә белән чагыштырган чагында. Әни буларак та сез усалракмы? Әни буларак шулайдыр инде, усалрактыр, Миләшә, алай син усал дигәне юк.
Ирегезгә карата таләпчәнме сез?
Таләпчән дип инде шул бер төрледер дип уйлыйм. Әйтик, ниндирәк әйберләрдә сез аны тәнкыйтьләргә мөмкинсез тормышта? Тормышта мин аны без бергә белмим. Әйтешәбез дә шул бетә инде безнең икебезнең арада. Соң иң соңгы булып кем әйтә соң? Иң соңгы булып мин әйтәмдер.
Әгәр дә мин аларга каршы менә алай булмый бит инде дисәм дә, алар бер-берсен яклап Әти дә әнине яклый, әни дә әтине яклый. Хотя ул вакытта әти килешмәскә, килешмәсә дә мөмкин. Ләкин синең анда күрсәтмиләр, ә? Әйе, минем анда күрсәтмиләр алар. Менә йорт эшләрендә булышасыңмы соң хатыныгызга? Булышам.
Чәй кую, чәйне аларга салып эчереп тору минем эш. Алар Чәй кайнады, тизрәк бул, дип, мине футболдан аерып, аларга чәй ясарга чакыралар. Сез шулай чакыргач, ачуыгыз килмиме соң? Хәзер өйрәнәм дә инде. Чәйне, чәйне миннән башка синең кулдан тәмле дип алдадылар да инде менә хәзер. Шуңа алданып, чәйне ясыйм инде үзем.
Иртәгә яңгыр яуса, урманга утынга барам, яумаса, кырга җир сөрергә барам. Андый вакытта Алла боерса дип әйтергә кирәк. Алла боерса да, боермаса да, икенең берсен эшлим инде. Һәрхәлдә икенең берсе булыр. Я яңгыр явар, я яумас.
Икегез дә бер үк театрда эшлисез. Бергә яшәү авыр түгелме соң? Юк, авыр түгел. Бер-береңә теге киңәшләшеп бергә эшлибез. Күздән ычкындырмыйсыз инде Наил абыйны? Юк, ничек ычкындырмыйм. Ул кырыгар көнгә гастрольгә китә. Шулай да икең бер җирдә эшләү авыр түгелме соң?
Икең бер җирдә артист булып эшләсәң авыррактыр. Чөнки аның роле өчен дә кайгырырга кирәк, үз ролең өчен дә. Ә ул минем артистка булмагач, алай авыр түгел. Ни, киресенчә, әйбәт. Нәрсә сәбәт инде аңа әйләп? Нәрсә сәбәтмесең?
Ул минем андагы тормышны да белеп тора. Кайткач бәйләнергә калмый. Анда тормышны белә. Мин аны кем беләм? Менә шулай иттереп.

бик сабыр кеше ул. Ул сәхнәдәге белән әти тормышта бөтенләй икенче төрле дип уйлыйм мин. Ул дини кеше. Ул мәчеткә йөри, укырга намаз укый. Әниең турында нәрсә әйтер идең?
Әни безнең гаиләнең Әти бәлки алай дип уйламыйдыр да инде, ләкин әни безнең гаиләнең бер терәге ул. Ул безне, без икебез дә актер булгангамы әти белән, кыю кешеләр түгел. Менә безне этәреп торучы кеше кирәк, безнең икебезнегә дә көч биреп торучы. Үз-үзебезгә ышаныр өчен безгә әни кирәк. Менә сезнең шундый чаклар буламы, эх, менә хәзер кире егерме яшемә кайтсам дип, шулай уйлаган чакларыгыз бармы? Һәм нишләр идегез?
Нәрсәләрне Юк инде, ул вакытны әле уйлап кына кайтарып та булмый беренчедән. Икенчедән, узган эшкә салават инде, ансы булган. Ә
Сез димәк, андый юк-бар хыялларга бирелмисез? Юк, юк, мин хыяллана торган артист түгел. Мин мин Шушы рульне бирсәләр дә дип хыялланмыйм мин. Ничектер минем үземә шулай туры киләме, миңа шушы рульне бирәләр. Нишләптер. Мин моны уйнасам иде, тегене уйнасам иде дип хыялланганым юк. Чөнки театр ул шундый механизм, анда мин генә түгел 45 артист. Аның һәрберсенең дә урынчы килә, һәрберсенең дә главный уйныйсы килә әле. Буламы, булдыра аламы, юкмы? Ә хыялланып кына бер ул үзеңне үзең бетерү генә хыялланып йөрү артистка исем биргәнне кешегә кеше карарлык ясап уйнарга тырышырга тиеш кечкенәме ул зурмы наил абый димәк аңлавымча сездә гомумән теге менә көнчеллек кебек сыйфатлар гомумән юк бөтенләй юк ул тормышта да юкмы Тормышта да юк, менә мин шундый машинам булса иде дигәнем юк. Менә мин миңа 60 яшемә ака бүләк иттеләр. Ул бик яхшы машина. Аның белән бакчага рәхәтләнеп килеп була, әйберне төяп кайтып була. Турыңа кайтып туктый, тем более кызым йөретә, үзем йөретмәгәч тагы да әйбәт.
Әгәр дә укырга теләген шундый зур икән әйе. Без сине икенче җиргә урнаштырырбыз. Кая? Кая дип. Халык артистлары әзерли торган җиргә. Андый уку йорты да бармыни монда? Бар, бар.
Мин менә бар, мин үзем дә шунда укыйм. Соңгы курста укыйм, әйе, диплом, әйе. Ә менә әти шунда зав. Кафедрой булып эшли. Зав.

Олы үк кирәкмәс инде. Олы үк кирәкмәс иде инде.
Миләүшә, менә гадәти сорау, синең артистка булып китүеңдә әтиеңнең өлеше бармы, әллә бу үзеңнең теләгеңме? Ул
Мин артистка буласым килмәгәне инде баштан. Нишләп?
Ул ну, мин ике яшьтән йөргәнмен гастрольләргә, әти белән, әни белән, авылдан авылга, шәһәрдән шәһәргә, гостиницадан гостиницага, шуңа күрә арган булганмындыр инде. Ләкин театрдан башка-башка нәрсәне күргәнем булмагандыр инде минем. Дөньяда бердән-бер профессия. Наилә абый, сез әти буларак та шулай йомшак кешеме?
каты дип әйтмәсем минем әти үземнең нирәк ие строгойрак ие бик ну анарда мин куркып тора ди белмим минем балалар алай куркып хәзер андый заманда түгелдер инде мин әтидән куркып тора ди ул дөрес сүз әйтә күрмәсен ачуланып ди ул миңа әйтеп куя инде син малай Артист булдың хәзер. Тормыш нидә сәхнәдә кеше килдерсәң килдер, но тормышта кеше килдерәсе булмау. Син аны беләсең, нинди һөнәр икәнен беләсең. Э, шуңа күрә хатын кызга тагы да авыррак була диде әти. Әгәр дә сайлагансың икән, э, үзең әчесен дә, төчесен дә үзеңә татырга туры килә дип әйтте. Менә шулай җөрәячәк ул. Миләүшә әни ди. Миләүшә әни ди ул гел белмим никтер. Наил бабай, Миләүшә әни, Минегел әби ди ул. Ул хәрбер башка кешеләр сорыйлар, синең башка әниң бармы әллә дип, юк. Бөтен кеше әни дип җавап бирә дип. Мин генә Миләүшә әни дип әйтәм, Миләүшә әни матуррак була дип. Әу! Мәтәлчек итеп кил, ерак китмә. Яра.
Мондый матур кызның исеме ничек микән? Исемең ничек синең? Әйт инде. Исемеңне әйтмисеңмени? Айгөлме синең исемең? Ләйсәнме? Миләүшәме? Миләүшәмени? Ә-ә, мени, түгелмени? Эй, син бер дә сөйләшмисең икән бит. Миләүшә, әйт әле миңа, менә әбиең белән бабаң янында рәхәт. Сөмбел исемле.
Сөмбел исемлеме син? Менә бит, шулай дигәч кенә әйттең син. Сөмбел, шундый матур